Yesu. Kona majifeti kwakanaka here kungoti zii tichidya. Apa usi kudya. Inda. Mai Juveti. Usanditsvaka bawazwa. Ah. Usatombonditsvaka hako bandapota hangu. Kuna tadzei kuti idya imosva. Kuti idya imosva. Wakadaro baba Juveti chimbondisiyana neni ndakadaro ndapota. Mm. Chimbondisiya ndi breathe. Chiko. Baba Juveti, iye zvino mwedzi wapera. Pay yako ndakaguma kuiona rini mbo? Pay slip yako chaiyo mumba umu ndakaguma kuiona rini? Dzimwe nyaya dzaunotanga pakukasira itiwe. Iye zvino izvi zvipfeko zvemukati chaizvo chaizvo ndakazotokumurirwa natete Venenzi yabva kuPretoria. Dai zvisizvo ndiri kufamba mukuma izvozvi izvi. Iwe?
Musoro chaiwo kuti ufunga kuti mukadzi wangu uda uri kuwa musoro.
maijuveti ndoda mukadzi anoshandisa apa uzvinzwa iwe ndikakuti enda unorukwa une nzara unoenda unorukwa imi munopashandisa here ipapo pacho unoenda unorukwa here wamborara nenzara panapa chii chauri kushaya panapa kudini chii chauri kushaya pano wakamborara nenzara iwewe ndiri kudawo mabasic commodities ekuti ndishandisewo pachangu inini mafundamento awangu ekuti ndikanga ndabudawo ndopfekawo zvandinoda Iye zvino izvi ndakatonzwa kuti kune mukoto wefish uko kuZim Fresh ende kune maprize ari affordable dzinobva Kariba fresh from the Kariba. Iwe kayo uchandikonewa uzvinzwa kubva uchiya pana pamutemo wangu unoziva kuti handidi mukadzi anondirendera mberi. Chii chawakuita ichi? Alright, nemazika ndino andoita inini muno muraini muno. Anditika mukadzi wakondo owanika ainzi anotengesa hove. Nisengesa nevanhu inini. Kuzika inini mune hakuna munhu ndine chii wati chii? Iye zvine zvakapinda mumusha muno mune. Iye zvine zvikuva zvandakarorwa. Wona zvingaka. Wona zvingaka ndakabva wakanditora ndakatsukira. Iwe chandikonewa. Mbiri yako ndeye.
Chandikonewa. Iyo yaunzi mbiri yako ndoda dada naye ndeye. Iwe ndazikamwa nevanhu mani muno menini. Do you know ndikakuudza kuti sisi Sylvia vaya vaya vaunoona vachipfura apa ne Range Rover. Ifish idzo dziya. Zim Fresh itori brand rakakura rekuti vanhu vese vanotonohodha ikoko chero anyari ma supermarket chero waine zvituckshop zvako vanhu vese vari kuhodha ikoko ende maprize awo akanaka zvekuti unokwanisa kuhodha ukatoita profit yepamusoro soro usada ndiramwe chikafu iwe wazvinzwa sisi silivia avo vaoni nezimota ravo sisi silivia ava vane murume vakaroorwa vakaroorwa here vane murume saka unotemba kuti ye vanofamba nerange rover unoziva sei kuti ndezvehove chete ko kana vachitengesa hove nehove unoziva sei
wauda kunditsvagira zvikomba panapa vachitanga takavaona vachitanga unoenda navo here unovazivira here ini handina mukadzi wangu anotengesa hove pano kana uchida zvehove izvozvo chienda kumba kwenyu wazvinzwa ahe ah, kana uchida kufa nekurohwa haana ah, nyaya ungafona chimbotaura ndisahwira wenyu matutsa
pamwe une imechitsa ah, ndipenda oh.

Ah, zvinhu zvacho sono ndisatani chaizvo satani uyu
manje veti urit
e wanga wachiti hove kukaribha dzino vano e eh? urit ako madondigova lefti
saka hove dzacho vanenge vachi vane vano hazvakaoma ah, haya haa ah, mabasa chete haa ah, zvakaoma saka iwe wanga waita kuti hove dziya dziya vanobata vano, vano